Eziz ýagşymysyňyz? Bu günki wideo başlamazdan öň, şeýle gyzykly we peýdaly wideolaryň ýygy-ýygydan gelip durmagy üçin şu kanala agza boluň, laýk goýuň we teswir ýazyň. Geliň onda başlalyň. Bu günki wideomyz suw hakynda bolar. Bilşimiz ýaly, häzir howa gaty yssy we şol sebäpli-de biziň ýeterlikli derejede suw içip durmagymyz gerek. Uly adamyň bedeniniň ýüzde altmyş göterimi suwdan ybaratdyr. Çagalaryňky ondanam köp. Geçen asyryň kyrk bäşinji ýyllarynda geçirilen ylmy-barlag işleriniň netijesinde Amerikan alymy Mitçell we beýleki alymlar şeýle netijä geldiler, Adamzadyň beýni we ýüregi ýüzde ýetmiş üç göterim suwdan ybarat. Öýkenler bolsa ýüzde segsen üç göterim. Adamyň derisiniň ýüzde altmyş üç göterimi suwdan ybarat. Myşsalar we böwrekleriň ýüzde ýetmiş dokuz göterimi. Hatda biziň süňklerimiziň hem ýüzde otuz bir göterimi suwdan ybaratdyr. Geliň indi bolsa suwuň biziň bedenimize nähili täsir edýändigini syn edeliň. Birinjisi. Suw biziň iýen iýmitimizi siňdirmäge kömek edýän tüýkülik suwuklygyny emele getirýär. Şeýtmek bilen biziň ähli görnüşdäki iýen iýmitlerimiz aňsatlyk bilen siňdirilýär. Ikinjisi. Suw adam bedeniniň temperaturasyny kadalaşdyrýar. Ýagny Biziň derlän wagtymyz bedenimizden çykýan suwuklygyň öwezini dolýar we şol sanda-da dem alan wagtymyzdaky içimize giden yssy we sowuk howany hem kadalaşdyrýar. Üçünjisi, suw biziň bogunlarymyzyň, ýagny ähli süňklerimizi bilelikde tutýan ýerlerimiziň awtomatiki usulda ýaglanyp durmagyny üpjün edýär. Dördünjisi, suw beden öýjükleriniň ösmegine, köpelmegine we ýaşamagyna mümkinçilik berýär. Bäşinjisi, suw beýnimiziň we oňurga iliklerimiziň amortizator hökmünde hem çykyş edýär. Altynjysy, suw kislorody bedenimiziň ähli ýerine ýetirmäge kömek edýär, ýagny bedenimiziň ähli ýerlerine alyp barmaga kömek edýär. Ýedinjisi, suw biziň iýen iýmitlerimizi ýaşamak üçin zerur bolan komponentlere, ýagny böleklere bölýär we organlarymyza gerekli derejede paýlamaga kömek edýär. Sekizinjisi, suw bedendäki artykmaç hapalary çykarmaga kömek edýär hem-de peşewi arassalaýar. Dokuzynjysy, suw biziň beýnimize gormonlary we neýrotransmitterleri öndürmäge kömek edýär. Ýagny biziň organizmimiz üçin zerur bolan her hili wiruslara garşy göreşilýän gormonlaryň we beýlekileriň döremegine kömek edýär. we onunjysy bolsa suw adam organyndaky mokozany we membranalary çygly saklaýar. Ynha dostlar, görşüňiz ýaly, suw adam saglygy üçin örän wajyp zatdyr. Elbetde, gereginden artykmaç içmek zyýanly bolup biler, ýöne hökmany suratda, uly adamlaryň her gün üç litr, zenan maşgalalaryň bolsa her gün iki litr, iki litr iki ýüz gram suw içmesi gerek. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzyň hem soňuna geldik. Eger siz şu wideony halan bolsaňyz, agza boluň, laýk basyň we teswir ýazyň. Hem-de dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň bilen indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň.